Dasiba bilichi nima yi kum lahi kpaŋ zuɣusi maa wulana ka ti yaa ku ŋmeri nu'pɔŋ zaŋ tiri bilichi kam zaa sa ŋun kuli be pɔŋ ŋɔ zuɣu ka tabiri sɔŋda zuŋɔ ti yaa ku kamina nti ti teei taba din Dagbaŋ mi yɛra ni ŋun mali alaafee bɔri ti nira achiika! Naawuni ŋun bera. Ŋun bɛ la puuni a mini o ŋubira a sanʒi yɛltɔɣa dibaayi ka n kana ti zaŋ ti a ka di lee mali dariza ka mali timsim ka mali bukaata ni a wum ni yɛn yɛla shɛm ŋɔ ti ba piri so n kana ti bɔhi ma bɔhigu niŋ kukoli puuni ka o nyɛ bɔhigu ni o bɔhi ma ni o daa gom yim viidiyo shɛli zuɣu ni ka n yɛli ni di lee niŋ dalili nyini ninsala ka a mali a nyina mali dimni ŋmahiri a nyɛri ni di malila barina ka o lee bi baŋ barina wula n bɛ di puuni ni di simsi ni ti yɛli binshɛɣu chihira ka ti yɛli ba di chihibu maa daliri ni nyɛ shɛm ni di niŋli din yɛn paagi o di zuɣu di niŋ ka niri dimdi ŋmahiri o nyinyɛri ni barina wula n-lee be di puuni bɔhigi din pahiri ayi Niraba bɛ dagban la puuni ka paɣa bihi ti bi niŋ anfaani ka di nyɛla dimini n taha ka bi niŋ anfaani ka di nyɛla di yila luɣu shɛli polo o ni kuli na ka di nyɛla in yɛri biɛni dizuɣu di bɛ dagban la puuni ka a dɔɣi bihi ka bihi maa ka bi zaa so pa ninvuɣu maŋli ka di nyɛla duŋ din tooi nyɛ paɣa ŋɔ yiŋ duŋ din tooi nyɛ doo ŋɔ yiŋ duŋ ni kana ti yɛla din nyɛ shɛm To amaa pɔi ka yɛn kana ti kahiri yɛtɔɣa dibaayi ŋɔ zaŋ daa. N labina nti teega, ka mali yɛtɔɣa biɛla ni n yɛla zaŋ kpa di polo, zaŋ chɛri ti mabia, m ba pira, bi kura ba, woli gbali la polo. Ka a sahi ka ti nini tiɣili ni salo yin yina ti saɣi diili shɛm maa? Ti nini tiɣiya. To amaa Dagbamba yɛliya, Naa chɛnchɛnli ka naa paagi a paɣiba shee, a bi yɛn ni aai di wuma. saha ŋɔ ti na gbibila 14,600 di zuɣu di wuhi ni ti na kuli bɔri tabbu ka taali nyɛli ni a ti ka lahi labi tia ha Naawuni tim ti di suhukpeeni ka niŋ ti yiko. chɛ ka n yɛla binshɛɣu suhukpeeni ka a kɔŋ ka yuun daa zaŋ ŋɔ a ti wula ka a yɛn niŋ maa. Chɛ a yi a kana zaŋdi ŋɔ ti a ka a gba zaŋ kuli ti zaŋ sɔŋ a dufia lɔŋ ni m-pa shɛli sani sɔŋ a biɛɣu ni. Niriba pam tooi yɛra ni o nya liɣiri o bi mi liɣiri maa ni kpɛri luɣ shɛli polo ka liɣiri maa ka di zaa naara. O yi ku nya liɣiri di bi yɛn niŋ a faani. A ti lahi yi polo zuŋɔ vimbirina. dile ka ti kpahi maa ka di ŋmanila liɣiri kpɛɣu nuuni di yirimi ka pɔhimla to di liɣiri lan kpɛɣu nuuni ka a mali takahi bini hali laɣ shɛli a ni gbubi maa ku nyɛla n yi ku dali hali n bile n deei chɛnji nyin zaŋ laa liɣiri maa n chaŋ ti dali a bini na ka kula ti ʒiya a bee n kpi ka din kana zuɣu ka di yi bi kana di yi bi kana wula ka a yi lee be a bee n kpi amaa a bɔri ni a gba zaa di liɣiri ku do a sani ka a yubu niŋ na n ba pira a ni yubu biɛhigu maa puuni ka a ni bɔri shɛm maa ka di na bi niŋ Chanta example, Fon shɛli mali ŋmaari viidiyo ŋɔ, n daa kabisila jinyari ni m-paŋ liɣiri pahi n-chaŋ ti da fon maa. N daa zaŋla fon dibayi Spark 20 n daa dali la zaɣ palli daba ata ka di be slow ka m pirɛʒɛ nyaŋ li. ka mali kamon 16 ka n zaŋ kamon 16 pahi spak 20 maa zuɣu n chɛri ti niŋ kamon 30 ŋo swap thousand ghana ka n daa bom pahi foon dibaayi maa zuɣu ka deei foon ŋo kunku ni daa kuna n daa koŋla bihibu ni daa kuna n daa koŋla bihibu ka di ŋmanila so liɣiri ka n zuŋ kpuɣi chaŋ ti da foon maa zaŋ chaŋ daba ata ayi ka di ku niŋ nooma ka di ŋmani gba binshaɣu yim biɛhagu ni i da kɔŋ la suhukpini maa hali ni zuɣu ŋun na gbubi foon maa ka di mali nahindi ginda ban daa miri daa mi foon maa din bɛ ma bɛ shɛli ni to ŋmaa viidiyo ŋo ka na to postili ka foon maa kpi to yɛli din nyɛma maa viidiyo maa ŋan kuli ha nyɛli di zuɣu n ba pira suhukpini ka a yɛn kɔŋ maa a gba kuli mom a yaata tariga n gba tabisi ŋo n yɛrami biɛɣuni zuɣu Di zuɣu ti na ku nyɛla ban ku bɛ di yɛtɔɣa puuni ka na ku kpaŋdi salo yaandi ka yi yɛn yi ni tabi shɛm maa ti nini tiɣiya pam amaa hali ni zuŋɔ ti na bɔri tabu man ni nyin ni ŋuna ti ni mi yɛn tabili maa bɔɣa ti lan ʒiya guli di zuɣu yaandi a yi gona ti dun viidiyo ŋɔ zuɣu a gba yi ku ka a yɛn niŋ shɛm to nyin shɛya yima dim suɣulo a gba shee ti a followers ka bi gba wum n pa shɛli Naawuni yu ka bɔra tabiri ni yi polo Naawuni chɛli dikpini din viɛla ka kpamba ʒɛ n-tabi li ka bihi paɣi wuni. Chɛli ka ti chɛfila ka ʒɛ maha. Chɛli ka ti labi ti yɛtɔɣa la puuni. Yaandi, a gba kamina YouTube maa puuni n-gba ti diri daanfaani. Kamina YouTube channel maa puuni, a yi ku kpɛna nyin search ma Buhari n-nyɛ baŋda, a yi nya n-kpi ŋun bi chaŋ shikuru, amaa a yiŋa so ni chaŋ, a yiŋa so bi chaŋ, a gba milisi puuni a kuli mi so ka o chaŋ shikuru. Nyin zaŋ tooi, a yi ka YouTube

a ko subscribe din kpali nyɛla dihi biɛnli saha shɛli kam ka vidiyo n lɔri dini ka so n leen yɛla di bɛla ʒiya daa bom la niriba shee ka o sɛ chili taa di yɛn pam nuna ka message la ka a zaŋ a nuu toli ka di yooi bahi na din kpani kpani la yuli bi yɛn kpalim bɔ ka a lan ʒiya guli ninkura shɛba yɛli ti mi ni daadam ku tooi nyɛ aliheri ka pa nuhi maa ka a yɛn zaŋ deeli Di daaliheri n kani yɛn kpe daadam ka di paai nuhi maa din ka a yɛn zaŋ deeli. Naai zuɣu ka a zuyo ka a zaŋdi a nyina ŋɔ maa n-dim n-ŋmahiri a nyinyɛri. Di ŋmahirila a daaliheri. Di zuɣu a ni tooi ku nya binshɛɣu ka di nyɛ aliheri bini taai, a ni di tɛhiri ni a yɛn deeli tiri tooni shɛm ka a ti ku ŋmaai yim ka a tɛhila so ni niŋ a biɛm bee shiriku ka so niŋ a bee bi tuhir a mi ka di yɛn aai a ku yɛn gbila binviɛlli kanna ka ti zani yim a ni di mi din yɛn niŋ nyɛvili wɔɣinli shɛm aai ka ti ŋmaai yim. Di zuɣu lala nira ai ŋun ka ŋmahiri lala n tooi ku yira nyin nyin yɛra ti bila nyina maa ka a ni zaŋ ti ŋmahiri nyin kpahim ma dii ti niŋ ka bini boli binshɛɣu aliheri dii ti kpɛma wula ka di yuuri n nuuni dii niŋ ka aliheri ti kpɛma wula ka di yuuri n nuuni di zuɣu naai mali a nyina mali dimli ŋmahiri a nyin yɛri a daaliheri shɛŋa din yɛn kpɛ a din niŋ ka a ŋmahiri maa din di sibisi nir kana ka ne nin shɛm di yɛn kani na biɛla biɛla A bɔb ni lab nyaaŋa bee di ku lab nyaaŋa, ka ninkura mɔŋ ti ni ti di mali ti nyina m-mali dimni ŋmahiri ti nyinyara. M ba pira din nyɛ shɛm bala, daliri din kahiri ka ninkura ni lala bi viɛla. A tooi n-ti o zuɣu ka bi yɛli lala maa. A biɛhigu yɛn ŋmahiŋmahimi a daalihirnima. Di zuɣu a ku yɛn nyɛla tuun viɛlli ka di mi ni ti waani tuun li paai yuuni ayi ka di ti bi nyɛ chira ayi. ka tuma maa zani ka di ku ŋmanila diɛma ka ti yɛn ku naam maa ka a kula ti tahara ni duŋ ni hali nyin tuma gba a kula yɛ tuma kpɛri kpɛri yɛn niŋla ŋɔ ka di yɛn ka duŋ ayi yɛla pam bɛ daadama ni biɛhagu pɔŋ ka bi mali zɔrigi ni tuhili duŋ ka di pa duŋ ka di nyɛ maŋmaŋ tum ni birigiri yɛli shɛŋa binyɛri shɛŋa ka a niŋda daadam mi ku tooi niŋla abina ka tooi zooi bi yɔhindami nyi yi bɛla ka yi naa zooi maa to a yi chɛla abina a naa zooi gari a ni bɛ shɛm maa hei paɣa maa miri nyɛna nachimbi ayi gba mirina dilee ka a yɛn kpuɣi paɣa bee ka a yɛn kuli doo ka kpaham ti nyɛ nyɛya doo maa daŋ maa bi lahi tuhuri tabi yaɣa bi ku tuhurila taba bee doo maa ni dii kahagi yɛla ti daŋ maa ni tuhuri tabi ti paai luɣu shɛli polo di zuɣu maa mini bi so bi diri fiila to nyin ku pihi a nuhi ni a naba n zo ka chɛ o a nya paɣa niŋdi kure di zuɣu ka dagbani bi kpaŋsi ni a nya paɣa niŋdi kure di sibisira a kpɛri paɣa a yiŋ dundɔŋ ni yɛli shɛŋa bɛn ka pa paɣa maa yɛn yɛla a gbani mali hankali zinli maa a yi kpɛ yili maa ni a ni baŋ yili maa biɛhigu ni nyɛ shɛm to a yi chaŋ ka daŋ maa ka bi ti tuhiri taba ka di mali yaa tola paɣa nyin yimo yaa nyin di boo wumma a yi boli lala paɣa maa lala tuhu maa din kpɛ a daŋ puuni a bɔri bɛ a je din kpɛ a zuliya puuni a bi nya ni nesim viɛnyɛla, ka n labi kpuɣa viɛnyɛla ka a nyɛli viɛnyɛla. Yaa nyɛ doo ni a kuli ka doo maa daŋ maa ka bi tuhiri taba nti yaɣi di zuɣu nyin ku kpuɣi a zuɣu n-yuli daŋ maa virr so yɛla ku ka nini. Bɛ zaa ka yi mini a yɛi n yɛra n yaa di kuli lala doo maa, a kuli lala doo maa, doo maa daŋ puuni ka di niŋdi maa. Bi shɛba a ni dɔɣi maa, doo maa daŋ maa n-na kuli bala. Ka daa tɛhi bihi a zooi bɔi zuɣu ka doo maa ŋun ku zooi. O daŋ maa mi ni o di zooi. A mi ni o ni dɔɣi bishaɣu bia zooi, bonso ka doo maa ku zooi? Daŋ maa ni o di zooi. Di zuɣu a bihi a gba bee n zooi. Tɔra a bihi a zooi, doo maa zooi m-maa. Ka daa bi chɛ bihi a ka bi zooi ka zooi ba maa. Di zuɣu duɣu din duɣi baa, di bi chihiri jaŋdɔbo. Dɔɣu din shɛsima, di bi lan zɔri sabilim. Di zuɣu duŋ din doli ba maa, di yɛn nahilla bihi maa hal ka bi ti ka bukaata. A wahala yuya maa zaa bahila yoli maa. lala nyɛ ka bɛ paɣa daŋ puuni ka daŋ maa ku tuhiri taba paɣa nyaa bɛ doo yɛn dee ku yɛ ti daŋ ŋɔ ni ayi tini jɛŋɔ yɛn zooi di zuɣu ayi kuli doo ti dɔɣi bihi ka bihi maa ti yɛn nyɛ shɛba yaa bihi a nyɛ shɛba ta lahi nyɛ ni nyin zooi tin boli wahala shɛli ni bɛ daŋ maa ni maa nyin ŋɔri nyin nuu yila di ni maa di zuɣu di bi sɔsira bihi a gba zaa zooi Di zuɣu a yi ba ni yɛn tuha n-zaŋ tabili a bihi ka yi zaaha ka yi kɔŋ bukaata ku o. Hee, wummi viɛnyɛla! A yi nyɛ paɣ ni a bu, bee a nyɛla doo ni a kuli ka duŋ zooi daŋ maa ni, lala dansi ku be a Dagbaŋ. Ka ti ban be daŋ maa ni ka ti gba ku mi li. Ti ni daŋ ŋɔ ŋuna, a yi di jɛŋ ŋun yɛn zooi. Ɛhɛ! Bɛ bi labisa nyaŋ ka a bi lan zooi ban dii ku a jilli. Ma bɔɣu sapiŋ bɛn ka lihi paɣ ni maa maa, ma nyini bɛn ka teeri zooi yɛla maa, to a kpiya. To di zuɣu a yi nya ma laa ka kana ti kuli mani laa duu, ŋmahi li ka n tiri ŋɔ bɛ yaa ni n daŋ puuni lala n-nyɛ li. Ka kana ti kuli lala duu di tɛha ni bi shɛba a ni dɔɣi maa, bɛ sani tooi lɛhi shɛhibiɛɣu ninsali shɛba a ni tɛha ni bɛ sani nya maa ka mani yɛn ŋma yiŋɔ. Di zuɣu Yaande biɛhigu kahindimi, Hey! Miriya! Dunia o bara, dunia bɔbindimi. Zuŋɔ chɛ ʒiya ka ti di saɣim, di lɛbirila taali. Man wula mi o ni gari ma, ni gari so ŋuna? Naawuni m-mi o.